Эфирда атна яңалыклары белән студиядә Гөлназ Гайни. Исәнмесез! Бүгенге чыгарылышның төп яңалыклары. Яңа коронавирус йогышы таралуга бәйле хәл бөтен дөньяда киеренке кала. Алабуга районында вәзгыять нинди? Шәһәрдә экология илкүләм проектын тормышка ашыру дәвам итә. Җирле урманчылар ничә агач утырткан? Россиядә 2021 елның 1 гыйнварыннан шәхси йорт территориясендә чүп яндыру һәм учак ягу тыелачак. Яңа коронавирус йогышы таралуга бәйле хәл бөтен дөньяда киеренке кала. Авыру очракларының артуы бигрәк тә соңгы өч айда күзәтелә. Бүгенге көндә Алабуга районында пандемия башланганнан бирле ковидның 98 очрагы теркәлгән, 75 кеше савыккан, Кызганыч, җиде үлем очрагы теркәлгән. Бөтен дөньяда иң мөһим тема буенча җитәкчеләрнең гомум шәһәр киңәшмәсендә дә фикер алыштылар. Коронавирус йогышы таралуның икенче дулкыны вакытында сентябрь, декабрь айларында Лабга районында коронавирус йоктыруның егерме өч яңа очрагы ачыкланган. В инфекционный госпиталь в соответствии со схемами маршрутизации. Алабуга һәм якын-тирә районнардан килгән ковид госпиталенә ноябрьдә 322 кеше хастаханәгә салынган. Хәзерге вакытта госпитальдә 98 кеше. Ноябрьдә 1438 кеше кискен респиратор авырулар белән авырый. Җиденче декабрьгә булган мәгълүматларга караганда, 28 авыру һәм контактлы кеше медицина күзәтүе астында тора. Чит илләрдән килгән кешеләрне контрольдә тоту алып барыла. Бу вакыт эчендә чит илләрдән 132 кеше килгән. Аларның дүртсенә ковид буенча мәгълүмат булмауга кагылышлы беркетмә төзелде. Андый авырулар булганда, амбулатор кабул итүгә чиратларны киметү буенча даими рәвештә оештыру чаралары күрелә. Хәзерге вакытта ОРВИ белән авыручыларны бала тудыру йорты бинасында кабул итәләр. Декабрь башында өстәмә көтү залы ачылды, компьютер томографиясенә чират көтүчеләр өчен янкорма төзелде. Бүген җирле медикларга Алабуга медицина училищесының 126 студенты булыша. Как известно, Около 80 процентов пациентов с ковид. Билгеле булганча, ковид пациентларының 80 проценты амбулаториядә дәвалана. Унике дару бушлай илтеп җиткерелергә тиеш. Моңа ОРВИның клиник күренешләре булу, бер генә булса да эпидемиологик билгеләр булу, чит ил сәфәреннән кайту, ковид булган зат белән тыгыз элемтәләр булу нигез булып санала, яки үпкәдә булган үзгәрешләрдә. Яңа система эшенең ике атнасы эчендә волонтерлар тарафыннан алабугадагы 123 авыру кешегә түләүсез дару кайтартылган. Кайнар линиягә мөрәҗәгать буенча волонтерлар ике шылтыратуны үтәде, башкарма комитеты аларга транспорт бирә. Хәлне исәпкә алып, санитар һәм яклау чараларын үтәмәгән өчен җәза чаралары катгыйлана. Соңгы атнада Роспотребнадзор тарафыннан 86 объект тикшерелде. Ваклап сату һәм җәмәгать туклануы адресына унбиш күрсәтмә бирелде.

Күпчелек очракта сулыш органнарын индивидуаль яклау чаралары булмау, мин сулыш органнарын шәхси саклану чаралары белән яклау турындагы таләпләрнең бары тик битлек, борынын һәм авызын тулысынча япкан очракта гына үтәлгәнлегенә игътибар итәсем килә. Агымдагы вәзгыятьтә чараларны үтәү бик мөһим. Лилия Ягудина билгеләп үткәнчә, бу таләпләр Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан аеруча актуаль. Гөлназ Гани, Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәйгалләмов, Атна яңалыклары. Ә менә табиблар фикеренчә, быел Яңа ел корпоративларын үткәрүдән баш тартырга кирәк. Моның урынына хезмәттәшләр белән интернет-кичә оештырырга була, дип саный сораштыруда катнашкан табиблар. Быел эпидемиологик хәл катлаулы булу сәбәпле, Яңа ел корпоративларын үткәрүдән баш тартырга кирәк, Кайбер төбәкләрдә мондый чараларны үткәрүне тыюны күздә тоткан законнар белән җайга салу да бар, диде табиб-аллерголог, иммунолог Владимир Валибук. Ул билгеләп үткәнчә, дистанцион кичә гадәти бәйрәмгә яхшы альтернатива була ала. Кичәне видеоэлемтә аша оештырырга була, дип саный табиб. Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков шулай ук зур компанияләрдә корпоративлар үткәрүдән баш тартырга киңәш итте. Моннан тыш, әгәр дә бәйрәм оештырсалар, Кичә өчен иркен җилләтелә торган бүлмә сайларга кирәк, дип билгеләп үтте инфекционист. Яңа ел корпоративын урамда үткәрү дә яхшы альтернатива, анда һавадагы вируслы кисәкләрнең концентрациясе бүлмәдәгегә караганда түбәнрәк булачак. Ләкин урамда да социаль дистанцияне үтәргә кирәклеген истә тотырга кирәк, дип өстәде табиб. Яңа ел, яңа фатирда. Алабугада Болгар урамы алтынчы йорт адресы буенча урнашкан яңа йортка күченү тантанасы булды. 89 гаилә үз фатирларыннан ачкыч алды. Алар арасында ятим балалар, социаль ипотека программасында катнашучылар, грант алучылар бар. 105 фатирлы йорт Танайка 2 мәхәлләсендә урнашкан. Биш катлы йорт, торак һәм шәһәр мохите милли проекты буенча төзелгән. Бу ялларда күп кенә алабугалар өй туйлары уздыра. Шәһәрдә 105 фатирлы йорт кулланышка тапшырылды. Дәүләт торак фонды төзегән йортка бюджет өлкәсендә эшләүчеләр, күп балалы гаиләләр, грант алучы табиблар, ятимнәр күчте. Бүген бирсәләр, иртәгә керәбез. Аллабирса, көтәбез, әйе. Ага, сез яшь гаилә инде, әйме? Яшь гаилә, әйе.
Ничә балагыз бар сезнең? Ике бала.
Ике бала. Ага. Ничә бүлмәле квартира инде сезнең? Өч. Өч бүлмәле инде. Әйе.
Әйе.
Яңа елны каршылыйсыз инде монда.
Алла бирса. Әйе, монда каршы алабыз яңа елны. Көтәбез, сагынып көтәбез. Тем более 15-ндә минем туган көне. Как раз подарок.

Дорогие друзья, ваши бурные аплодисменты! Новый дом открыт! Аделина Домолазова һәм Василий Козловский яшь гаилә. Алар ятимнәргә торак программасы буенча фатир алды. Яшьләрне котларга дип район башлыгы Рөстәм Нуриев һәм Дәүләт торак фонды директоры урынбасары Булат Гилманов килгән иде. Котел как нормально? Да, все хорошо. Биредә фатирлар шәхси җылыту казаннары белән җылына, барлык кирәкле сантехника бар. Бу, җиде подъездлы биш катлы йорт. Бу йортта тагы ун квартир буш бар әле. Теләүчеләр булса, аларга бирә алабыз. Ә болай безнең өч еллык план төзелгән жилищный фондта. И өч елны карасак, где-то 98 семья чиратта тора, квартира алырга. Аларга без якын киләчәктә максатларына карап, тагы яңа йортлар төзиячәкбез. безнең өч еллык инвестиционный программа төзелә. Ел саен без аны корректировать итеп барабыз. Яңа килүчеләр, яңа менә программа ачып җибәрдек, Молодая семья дигән. Ул ул программа буенча чиратка бассалар, аларга да шушы өч ел арасында квартира белән тәэмин итәбез. Айсинә Хәбриева фатирын социаль ипотека программасы буенча алган. Яңа ел бәйрәмнәрен яңа өйдә каршылый алуыбызга бик сөенәм, ди. Бу квартираны соципотека программасы буенча алдым. Инде мин бу квартираны бик озак көттем. Инде ничә еллар элек баскан идем, өйләр төзелмәде. Бу өй төзелеп бетеп, квартираны выиграть иткәннән соң да әле күпме вакыт үтте. Ниһаять, менә квартирларның ачкычларын тапшырдылар. Инде бүлеп куйдык, кайда нәрсә булачак, планлаштырып, барыбер монда бу булыр, монда болай куярбыз дип уйлап куябыз инде. Мин беренче тапкыр килдем, күрдем, бик куандым, шатландым. Инде ул аны быел кереп булмас дип уйлаган иде инде, чөнки бит бик озак көттеләр.
Карап чыктыгыз инде, ошады сезгә яме? Карап чыктым, бар әйбере дә ошады. Бу йортта фатир ачкычларын егерме алты ятим, социаль ипотека буенча алтмыш ике гаилә һәм бер грант тоткан табиб алды. Әлфинә Хуҗина, Айрат Шәгәләмов, Атна яңалыклары. Соңгы ике елда Лабуга урманчылыгы хезмәткәрләре 190 меңгә якын агач утыртты. Әлеге эш Экология милли проект кысаларында алып барыла. Исегезгә төшерәбез, проект ике ел элек старт алды һәм 2024 елга кадәр гамәлдә булачак. Алабуга урман хуҗалыгы хезмәткәрләре нигездә чыршылар утырта, кечкенә үсентеләрне җирле питомниктан алалар. Ни өчен нәкъ менә бу агач? Чөнки пошилар аларга кагылмый, алар өчен ул бик чәнечкеле. Ә менә наратларны бик яратып ашыйлар, ди. Чыршылардан тыш урманчылар карагач та утырта. По Елабужскому району в девятнадцатом году было Алабуга районында узган ел унбиш гектар мәйданда 153 мең сумлык агач утыртылган, быел 31 гектарда, 600 мең сум күләмдә. Әле тагын 160 кило имән чикләвеге җыелды. Киләсе елда 21 гектар мәйданда агач утыртылачак. Экология илкүләм проектын тормышка ашыру барышында урманчылар 190 меңгә якын агач утыртты, ә киләсе елда тагын 84 меңне утырту планлаштырыла. Бу эш Морт урманчылыгында алып барыла, ягъни Морт авылы җирлеге тирәсендә һәм Нөхрәт елгасына кадәр. Федераль программа 2004 нче елга кадәр гамәлдә булачак. Бу вакыт эчендә киселгән урманнарны 100 процентка торгызырга кирәк була, ягъни күпме кискән, шулкадәр агач утыртылырга тиеш.
Быел Татарстан буенча урманнар 80 процентка утыртылган. Безгә бу санны 100 процентка тутырырга кирәк. Урманнарны үстерү бик авыр бит. 30-50 сантиметр диаметрлы агачлар йөзәр ел үсә. Без аларның үсеп җиткәнен күрә алмаячакбыз инде. Кайбер үсентеләр кызудан үлә, кайберләрен поши ашый, кешеләр кисә. Бу бик катлаулы процесс. Милли проект бик мөһим, ул бик күп мәйданда урманнарны торгызырга мөмкинлек бирәчәк, дип ышана урман хезмәткәрләре. Гөлназга Ни, Ринат Гиниятов, Атна яңалыклары. Россиядә 2021 елның беренче гыйнварыннан шәхси йорт территориясендә чүп яндыру һәм учак ягу тыелачак. Яңа елдан янгынга каршы яңа кагыйдәләр гамәлгә керә. Документта бәян ителгәнчә, шәхси йортларда тиешенчә җиһазландырылмаган урында ризык пешерү өчен Учак ягу, шулай ук чүп яки үлән яндыру тыела. Әлеге кагыйдәләр 2026 елга кадәр гамәлдә дип санала, аннан соң алар яңадан каралачак. Кагыйдә бозучыларга 2-3 мең сум күләмендә штраф салынырга мөмкин, янгын чыккан очракта исә 5 мең сумга кадәр штраф түләргә туры киләчәк. Эпидемиологик хәл аркасында район башлыгы Рөстәм Нуриев халыкны телефон аша кабул итте. Быел аңа үз сораулары белән унбиш кеше мөрәҗәгать итте. Алабугалыларны су белән тәэмин итү, музыка уен кораллары сатып алу, коммуналь хезмәтләр өчен югары түләү кебек сораулар борчыды. Әйтик, Танайкада яшәүче Виктория Морковкина авыл территорияләрен тотрыклы үстерү программасында катнашкан һәм йорт төзергә планлаштырган. Әмма программа узган ел тәмамланган иде. Аңа башкарма комитетының торак бүлегенә мөрәҗәгать итәргә тәкъдим иттеләр. Анда гаиләсе өчен авылда йорт төзү программасын сайлаячаклар. Анна Балубанова район башлыгына яшьләр урамындагы унынчы номерлы йортны капиталь ремонт программасына кертү үтенече белән мөрәҗәгать итте. Август аенда йортта яшәүчеләрнең гомуми җыелышы булды, анда да бу мәсьәлә каралды. Рөстәм Нуриев сүзләренчә, йорт 2023 елга капиталь ремонт программасына кертеләчәк. Мөрәҗәгатьләрнең бер өлеше урында ук хәл ителде, бер өлеше эшкә алынды. Алабуга мәдәният идарәсе хезмәткәрләре Яңа елга төрле чаралар оештыруларын дәвам итә. Шундыйларның берсен көзге татар халык театры режиссеры Нина Салимуллина оештырды. Чебурашка паркында узган тамашага сценарий язганда Уеннарны бик җентекләп эзләдем. Кышкы уеннар янында халыкның җырлы-биюле уеннарын да кертәсем килде. Нәкъ халык уеннарында безнең яшәү тарихыбыз, үткәнебез чагыла, дип сөйләде ул безгә. Кадерле дуслар, туганнар, апа, түтәй, абыйлар, бала-чага, малайлар, килегез бүген бирегә, күңелле булыр монда. Уйнарбыз да, көлербез дә, җырларбыз да, биербез! Ярышларда катнашып, паркны гөрләтербез! Чебурашка ял паркында Алабуга мәдәният сарае хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган Тиздән Яңа ел дигән күңел ачу чарасы булып үтте. Биредә балалар да, әти-әниләр дә, хәтта әбиләр дә килгән иде. Халык шау-гөр килеп, уен-конкурсларда катнашты. Ә Ыш пеледыш мари халык фольклор ансамбленең җырлары яңгыраганда алар белән бергә биеде. Спорт уеннары халык уеннары белән аралаштырып оештырылуы мәдәният хезмәткәрләренең үз вазыйфаларын белеп, төгәл башкаруларын тагын бер кат дәлилләде. Бәйрәмнең рус һәм татар телләрендә алып барылуы да күңелгә рәхәтлек бирде. Ак йөрәк, күк йөрәк дигән татар халык уенында балалар белән бергә әбиләр дә рәхәтләнеп катнашты. Ахырда юмарт, убырлы карчык барлык балаларга капчыкларга салынган татлы бүләкләр тапшырды.

Нурлы иртә, кояш нуры, күңел нуры, алабуга нуры. Алабуга нуры? Ә, алабуга нуры! Алабуга нуры безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр.